Yym, cwpwl o pethe cyn dachre, na'i esbonio be sy'n mynd i digwydd, I'll explain to you what we're going to do, yy mae'n pwysig bo ni yn gwisgo cit addas neu dillad addas, that we've got the right clothes on, yy bod digon o lle gyda ni o gwmpas, that we've got enough space around, a hefyd, mwya pwysig, bod botel o dŵr gyda ni neu diod, very important that we have a drinks bottle or a water bottle on uh, by our side. Mae sawl un wedi ymuno gyda ni yn barod. Uh, lots of people are joining in. The number is going up on the laptop there. So newn ni aros tamed bach tan bod y rhif yn mynd lan. Na esbonio beth sy'n mynd i digwydd hefyd. I'll explain to you how this is going to work. Newn ni twymmo lan a wedyn newn ni bwrw mewn i'r sesiwn. I'll have a little explanation of how the session's going to work, we'll do a very quick warm up and then we'll start the session. Ok, mae Fit Mewn Pump, mae pump gweithgaredd i gael. Ni'n mynd i wneud pob gweithgaredd am un funud, wedi torri lan yn dau ddarn o 30 eiliad. Fitting 5, we've got five sessions,

Ni lan i bron 20 o pobl yn gwylio, we're up to the over 20 people watching already, so that's fantastic. Um, so, i pawb wedi cliro bach o lle, you've all made a bit of space, mae pawb mynd i wedi mynd i ôl diod neu botel o dŵr.

So pawb yn dachre, jogo, jogo, jogo, nef siŵr bod y trad yn dod off y llaw a bod bechyn ni yn symud. Oce, okay, deg eiliad eto. Pimp, pedwar, tri, dau, un. Tro yma, ni'n mynd i cario mlaen i jogo.

Make sure bod y traed yn dod off y llawr, we're still lifting our feet off the floor, a bod ni'n gwthio mas, we're pushing our fists out. Deg eiliad bach ar ôl, da iawn. Pimp, pedwar, tri, dau, un, da iawn chi. Un to i twymo lan, nôl i jogo, a wrth bod ni'n jogo, ni'n mynd i agor cos mas. So ni'n jogo fel hyn, codi y tro dde, agor, nôl i jogo. Nawr tro chwith, nôl i jogo. Ni'n mynd i wneud tair gwaith a cos dde, tair gwaith a cos chwith, okay? So we're going to be jogging, we're going to open our legs out, three times on the right leg, three times on the left leg. Okay, pawb yn barod? Off â ni. A cwrs dde. Nôl i jogo. A cwrs chwith. Nôl i jogo. Da iawn. Right leg. Nôl i jogo. Left leg. Nôl i jogo. Un ola. Cwrs dde. Da iawn. A un ola cos with. Da iawn chi. Reit, pump gweithgaredd ni'n mynd i wneud heddi, the five exercises. Rhif un, trad chwim, fast feet. Rhif dau, radio beic, riding a bike. Rhif tri, hercian, hopping. Rhif pedwar, dringo'r mynydd, mountain climbers. A rhif pump, neidio ochr i ochr, sideways jumping. Yw pawb yn barod? Pawb yn twyn? Reit, ni'n mynd i gwasgu'r cloc. Ni'n mynd i gael pump eiliad. Yr un gynta yw bod ni'n mynd i jogo eto, ond mae trad ni'n mynd yn really, really gloi, oce? Okay? Dachrau cloc. Pedwar, tri, dau, un, off a ni! Traed chwim, traed gyflym, breched gyflym, a ni'n cadw yn yr un lle. Really quick feet, pump your arms as well, newch siŵr bod y traed dal yn dod off y llawr. Rhedeg, rhedeg, rhedeg, da iawn chi, hanner ffordd trwyddo, cadw fynd, Tra'n cloi, tra'n cloi. But a break here, dal yn symud, we're still moving our arms. Pimp, pedwar, tri, dau, un. Deg eiliad o orffwys, ni'n gwneud yr un peth eto. Nôl, tra'n cloi. Pedwar, tri, Dau, un, off â ni, yr un peth eto, traed gloi, traed gloi. A bod y breichiau yn symud yn gloi. As quick as you can go, quick feet, make sure the arms are moving, da iawn chi. Hanner ffordd trwyddo, da iawn. Cadwch fynd! Tragoi, tragoi! Dim lot ar ôl! Pedwar, tri, dau, un, a rest. Cymwch bach o diod os chi moyn. Y un nesa, ni'n mynd i gorwedd ar y llaw, a'r cefen, trad lan, a ni'n esgus bod ni'n reid o beic. Ni'n mynd i pwysio rownd, esgus bod ni'n reid o beic, iawn? So cymwch diod bach, deg eiliad o gorffwys ar ôl, 10 seconds left, and then we're going to go into that bike riding. Pedwar, tri, dau, un, lawr hynny, ni, coesau lan, a ni'n ni esgus bod ni'n reid o beic, bod ni'n gwthio tra ni trwyddo. So, we're pretending we're riding a bike, okay? We're going to lie on our back, We're going to push our feet round. So bod y trad yn mynd rownd fel bod pedals beic gyda chi lan yn yr awyr. Cadwch fynd, da iawn. 5, 4, 3, 2, 1, dig eiliad o gorffwys. Sefwch ar y llawr. Ni'n mynd i'r un peth eto. tri, dau, un, lawr a chi, nôl lawr a gwthio corset fel bod ni'n reidio beic. Okay, so we're just going to push our legs round, keep them in the air like we're riding a bike. Cadwch corset chi lan, dim cwmpo lawr, hanner ffordd yn barod, da iawn chi. Gwthio, gwthio, gwthio, round a round mae corset yn mynd. Sdim lot o amser o, cadwch fynd,

Llall yn plygu lan, defnyddio breichiau a ni'n sefyll yn llonydd yn hercian. Newn ni 30 eiliad o un ochr, 30 eiliad o ochr arall. Hopping, 30 seconds on one leg, 30 seconds on the other. Ni'n barod i fynd. 3, 2, 1, off a ni. Newch siŵr bod ni'n defnyddio breichiau ni hercian, bod ni'n plygu'r troed arall lan A ni'n gallu bownsio a lando'n neis. Make sure that we bent the other leg up and that we're using our hands to hop, okay? Da iawn. Deg eiriau i fynd. Pimp, pedwar, tri, dau, un. Deg eiriau doff, boys. Newid trod nawr. 10 seconds rest. We're going to change our feet. So different leg this time. 3, 2, 1, off a ni. Cwrs gwahanol, different leg, same thing. Defnyddio breichiau, mae hwn wedi plygu lan, this leg is bent, a ni'n defnyddio breichiau, we're using our arms. A hecian yn yr un lle, we're hopping on the spot. Cadwch fynd, da iawn. Sawl un allwch chi wneud heb cwmpo? How many can you do while keeping your balance? Da iawn. Pump, pedwar, tri, dau, un, a gorffwys. Da iawn, wel, da iawn, well done. Ei nesa yw dringo mynydd, mountain climbers. So, tro rhydd, llaw dde. Codi lan, a mae llaw fi yn codi lan fel hyn, yr un pryd. Wedyn ni switcho. Wedyn ni switcho. A ni'n mynd neu'r un peth, a cadw fynd. So opposite leg to hand. A fel ni'n neud e. 3, 2, 1, off a ni. So, trad dde, a llaw hwyth, trad hwyth, a llaw dde. Left leg and right hand, right leg and left hand. Mae fe'n edrych fel bod ni'n dringo mynydd. Looks like we're climbing a big mountain. Da iawn. Pump, pedwar, tri, dau, un. Gorffwys, shiglo off, tra bod ni'n gorffwys, shake it off. Ni'n mynd nôl i wneud yr un peth, the same thing. Tri, 2, 1, a ffynnu. Cofiwch, trad chwith, llaw fe, trad fe, llaw chwith. Remember the opposites. Left leg, right hand, right leg, left hand. Okay, a edrych fel bod ni'n dringo mynydd. Da iawn chi. Cadwch fynd. Dim lot ar ôl. 3, 2, 1, a gorffwys. Cymwch diod bach eto. Da iawn. Yr un ola yw neidio ochr i ochr, jumping side to side. Dyna'r siw y lle gyda ni. Ni'n dechrau fan hyn, plygu peniniau, bend the knees, a neidio draw fan hyn. Glanio, plygu,

neidio, okay? So we're landing, bending our knees, using our arms, landing nicely, back in, bend the knees, use our arms, a neidio nôl. Gweld sawl un gallwch chi wneud yn symud nôl a mlaen. Da iawn chi. Pimp, pedwar, tri, dau, un. Deg eiliad o orffwys. Ni'n gwneud yr un peth eto. Tri, dau, un. Rhedeg penyngiau, defnyddio breichiau, off a ni. Da iawn. Neidio ochr i ochr. Da iawn chi. Cadwch fynd. Sawl un allech chi wneud? How many jumps can you do? Glanio efo dou trod gyda'i gilydd. Land with two feet on the floor. Pump, pedwar, tri, dau, un, a gorffwys. Da iawn chi. Reit, cymwch diod bach eto. Da iawn. A nawr, ni'n just cerdded o gwmpas yn lle gyda chi. Cerdded o gwmpas. Cerdded, cerdded around. Sdim ysyn ei cylch môl. Just cerdded around, hynadlu. Da iawn chi. Cerdded unwaith to rownd. Sdim os faint o lles gyda chi. Just bach o cerdded. A wedyn gyda brechiau. Siglo nhw bach. Dachrau cwlo off. Lle ni'n plygu nhw fel la. Esgus bod chi'n rhoi cwt i rhywun. Pretend you're giving someone a hug. A nôl. Siglo eto. Da iawn. Un cwt bach eto. Another little cwt. Da iawn, ni'n bita coseg un o'r tro, sigl fach fel la, a newid drosto, sigl bach fel la, unwaith to, one more time, sigl bach, a sigl bach eto, a un lap to, cerdded, da iawn chi, cerdded rownd, Da iawn chi. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau y sesiwn. Hope everybody's enjoyed. Mae Ceredig yn Actif yn mynd i wneud fideo fel un pob dydd uh, ar channel YouTube. Every day on the YouTube channel, Ceredig yn Actif are going to do a fit in 5 video. So bydd fideo fit mewn 5 pob dydd, a os chi'n misio hwn heddi, paidiwch becso, ni'n safio hwn fel fideo hefyd yn tudalen ni. If you've missed today's or want to do it again this afternoon, we save the video in our YouTube page so you can watch it again. So diolch yn fawr, cofiwch, os nad ych chi yn yn barod,

A cofiwch, os chi eisiau ffilmo neu tynnu llun o'ch hunan yn gwneud sesiwn ffit mewn pump, bydd croeso i chi sgwennu ar tudalen Facebook neu neu hela lluniau draw i ni, byddwn ni'n hoffi gweld. If you've enjoyed this and you want to do it again or you had a picture or a video of you taking part, send it to our Facebook page or write on our wall or tweet us, we'd love to see everything you've done. So cofiwch, pob bore, hanner awr wedi naw, tudalen YouTube, bydd sesiwn ffit mewn pump gyda un eiliad, un, un eiliad o staff Ceredigion Active. Somebody from the Ceredigion Active team every morning will be doing a fit in five session, half past nine on the YouTube page. Diolch yn fawr, gobeithio bod pawb wedi mwynhau, hope you've all enjoyed, a wela i chi yn canol wythnos. Hwyl fawr!